Балалар, безнең икенче елга бик зур юбилей була. Илебездә, нәрсә илебездә, безнең җиңү көненә 80 ел тулачак. Инде тарихта иң зур кан койган сугыш ул безнең Бөек Ватан сугышы. Рәсми цифрларга нигезләнсәк тә, 28 миллион кеше Үлә ул сугышта безнең ватандашлар. Менә чагыштырып кына карыйк әле, менә хәзер теге Америка Кушма Штатлары, Британия, калган Европа илләре мактанып сөйлиләр инде, менә безнең дә зур өлеш кертте дип. Чагыштырып кына карагыз әле, балалар, цифра, 28 миллион, ә Америка Кушма Штатына 400 мең. Менә нинди, и то әле Америка Кушма Штатларының гаскәрләре, Сугышның ахырына гына кереп китәләр, катнашалар. Бөек Ватан сугышы турында күп зак сөйләп була, ләкин безнең бүген төп темасы ул Казан каймасы, Казанский обвод. Шундый исеме дә бит аның, теге шундый халык телендә таралган Казан каймасы, обвод. Һәм инде, балалар, сез барыгыз да беләсездер инде, яме, безнең кайчан Бөек Ватан сугышы башланды? Чөнки безнең ВПР бар бит инде, шулай бит? ВПРда андый сораулар бар. Безнең кайчан Бөек Ватан сугышы башланды? Мең тугыз йөз кырык беренче ел. Бөек. Кайсы көнне? Егерме икенче июньеме? География буенча кем яхшы укый, беләсездер инде, безнең ул елның иң озын, иң озын вакытлы көн. Шулай бит инде, егерме икенче июнь. Бер әйтмичә, Аңлатмыйча безгә фашист Германиясе барып керә. Һәм инде беренче көннәрдән үк безнең зур, зур, бик күп кешеләр югалтабыз. Безнең дошман көнгә иллешәр-йөзешәр километр эчкә кереп китә. Безнең шундый, элек безнең шәһәрләр булган Киев, Минск, Җилләре котелга эләгә. Нәрсә дигән котел дигән нәрсә, нәрсә дигән сүз ул? Ул бөтен яктан безнең гаскәрләребез, безнең кешеләребез окружениегә эләгә. Гадел тел белән әйткәндә, пленга эләгәләр. Һәм инде безнең шул вакытта дәүләт җитәкчеләребез төзи махсус орган, ГКО, Государственный комитет обороны, һәм инде план коралар, ничек тә булса да дошманны туктатырга. Һәм инде безнең менә шул вакытта инде көзгә таба хәлләр башлангач, инде безнең көзгә таба инде дошман Мәскәүгә якынлаша башлый. Мәскәү бит ул шәһәр генә түгел бит, Подмосковье дә бар бит инде. Анда Мәскәү шәһәре ул бүленгән округларга, теге Северный округ, Южный округ, Восточный округ инде. Һәм инде дошман әкренләп керә башлый. Һәм инде дәүләт безнең шундый карар кыла, Тукта, ничек тә булса дошманын туктатырга. Һәм инде алар инде шушы фронтның иң авыр ниләрен, участокларын күреп, анда окоплар казый башлыйлар. Дөресчә әйткәндә, оборонительные сооружения. Һәм менә мин документларга нигезләнеп әйтә алам, безнең менә мәсәлән Онежское озеро кая икәнен беләсезме? Ленинградская область. Безнең бит инде дошман безнең илебезгә барып кергәндә, безнең илебезгә барып кергәндә ул өч юл белән барып керә, безнең төньяк, центр һәм һәм көньяк. Һәм менә безнең дошманның төньягындагы юнәлеш ул инде безнең шушы Ленинградны шәһәрне яулап алу иде максаты. Һәм анда безнең беренче шушы оборонительный сооружение тезелә. Һәм инде ул абонент син рубеж куш тота тоташырга тиеш иде Дон елгасы белән. Ә инде Дон ул көньякка таба бара. Һәм бу безнең беренче линия оборонасы, барысы да шушы 41 елда кабул ителә, сентябрьда. Казанский обвоз, это специальное сооружение, которое было построено для того, чтобы дальше не пустить врага в центр нашей страны.

Беренчедән, хәрби ветераннар исеменнән, менә монда сезнең каршыгызда мәктәп директоры әйтеп үтте инде, бездә сугышта катнашучылар уже безнең районда юк. Ә бар Афганстанда сугышкан кешеләр, бар Офицерлар, хәрби офицерлар тормышларын хәрби хезмәткә багышлап, бик озак хәрби бурычларын үтәгән кешеләр. Менә мин үзем дә 28 ел хәрби хезмәттә булдым. Монда кайберләрегез белә инде, Юнармия отрядларын үзебезнең Кабич районында уналтынчы елда оештырып җибәрдек. Сезнең отряд белән Апаска барып, Муса Җәлилнең кызын да күреп кайттык. Шундый тантанада да катнашты кайберләрегез. Мин нәрсәгә тукталып үтмәкче булам? Минем хәрби хезмәт икәнна Муса Җәлил эзләреннән азрак кына кагылып үткән кебек. Аның туган авылында булырга туры килде. Мостафа авылында, Оренбург өлкәсендә, иртә таңнан иртәнге дүртләр-бишләр тирәсендә музей директорын уятып чыгарып, аның музеена кердек. Аның менә истәлекле хәтирәләрен карадык. Аннан соң мин. Германиядә служа хәрби хезмәтне үтәгән вакытта безгә Германия демократик өлеше белән федератив, федератив өлеше кушылганнан соң Берлинга барып йөрергә рөхсәт иттеләр. Алда безгә Берлинга да барып йөрергә ярамыйдыр иде. Менә шул рөхсәт иткән вакытта экскурсияләргә барып, ну, төрмәнең үзенә тагын кереп булмады, Муса Җәлил аның дусларын, дусларын, ну, ничек диим, җәзалап үтәмгән урында, төрмә янында да булырга туры килде. Аннан соң инде сез беләсез, безнең язучыбыз бар, Нәби Дәүли. Нәби Дәүли. Аның ана укып карасагыз, бик үзем сезнең кебек вакытта бик кызыгып укыган идем. Үлем белән яшәү арасында. Шундый китабы бар аның, Үлем белән яшәү арасында. Ул аның истәлеге, истәлек итеп, ул Бухенвальд Концлагеренда утырып чыкканнан соң, менә шул ул тирәләрдә, ул пленда булган кеше. Вот. И мин Германиядә вакытта шул Бухенвальд концлагеренда да булырга туры килде. Менә Кырым Федамировна әйтеп үтте бит сезнең каршыда фашизм диде, нәрсә ул фашизм. Менә аларның ерткычлыкларын, явызлыкларын Алар нәрсә эшләгәннәр, нәрсә эшләгәннәр, тоже үз күзләрем белән күрергә туры килде.